Madagasikara ihany koa tamin'ny taon-dasa dia nankatò ny drafi-pirenena hampivoarana ny tontolon'ny asa mendrika. Noho izany, miankina amin'ny zava-misy eny amin'ny tontolo ambanivohitra ny toekarena ka zava-dehibe ny fanomezana fampiofanana ho an'ny tanora, indrindra indrindra ho an'ny sehatry ny asa. Vonona hanampy sy hanohana izany tetikasa izany ny BIT. Zava-dehibe aloha aminay eo anivon'ny fikambanana resaka momba ny asa dia ny hoe fampanana asa ny tanora aty amin'ny tontolo ambanivohitra. Fantatrareo fa Madagasikara tamin'ny eh, taon-dasa dia nankatoa ny drafi-pirenena anankiray atao mba hahafana mampivoatra ny asa mendrika amin'ny tontolo ambanivohitra. Dia ny toekarena aty ambanivohitra izany izay ankinin'ny mponina maro be indrindra eto Madagasikara dia aminay eh, dia zava-dehibe tokoa mba hijerena ity fotony ahoana hahafana Mampivoatra an'izany hoe fampiofanana ho an'ny tanora, fa indrindra indrindra koa tsy hijanona fampiofanana fotsiny fa hijerena koa ny tohiny dia ny fidirana ireo tanora ireo amin'ny sehatry ny asa, eo amin'ny sehatra ny famoronana asa ho an'ny tenany ary indrindra indrindra fanatsarana ny fiainam-piainany amin'ny hoavy. Ary izay zavatra rehetra izay hitantsika amin'ny fiaraha-miasa. Amin'ny ONG Madason, hitatsika koa ny fiaraha-miasa amin'ny commune rurale aty Fihaonana. Zava-dehibe sy zingana anankiray eo amin'ny fampananasan'ny tanora eto Madagasikara ny zavatra ataontsika izao satria ny mahazatra antsika matetika dia ny asa any an-drenivohitra. Fa izao zavatra izao dia hitantsika fa tanora vao anatin'ny folo taona ka hatramin'ny efapolo taona no Hampifanina ity toerana ity izany mandritra ny roa volana dia omena anjara masoandrony izy amin'ny fampanana asa azy rehefa avy eo. Toerana enina eto Madagasikara ihany koa no tohanam-be ite amin'ny alalana fanatsarana ny fiainan'ny tanora. Toerana izay dia ny Diego, ny Ambilobe, ny Ambanja, ny Ambondromamy, ny Marovay ary ny Majunga. Mandeha amin'izao fotoana izao ny fampiofanana ny tanora indrindra indrindra fanomezana azy ny fahaiza-manao amin'ny hoe ahoana no afahana mampiodina ny euh, fruits et légumes zay mba ahafahan'ny zareo manangana orinasa madinika ho azy mba ho fambana lasa azy koa zany Raha tsahivina dia efapolo hektara no natokana hanatanterahana ny Eco Village eto Fihaonana, fa ny ambiny kosa dia hiompana amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Efa nanomboka ny telo novambra lasa teo ny fampiofanana ireo tanora ka hifarana ny volana desambra ho avy izao. dia ny ekipa ny formateur zany a na jeune chercheur na ingenieur na docteur zay zany ny formateur ato amin'ny madason tsy dokotera mpitsabo akory fa docteur veterinaire na docteur en agronomie ny entako. Ho vinavinaina hatratra hatrany amin'ny efatra taona isaky ny hekitara ny voka-bary hiakatra. ho an'ity taona voalohany ity, aorian'ny fampiofanana omena ireo tanora ireo. Tsy ny vary ihany anefa no vokarina eto fa eo ihany koa ireo vokatra hafa toy ny saonjo, ny katsaka ary ny sisa. Aompanay manontolo izany amin'ny hoe vary satria amin'izao fotoana izao izany isika tsy mahavita afa-tsy ny hoe deux tonnes farafahabetsany no azontsika amin'ny hectare. Izay anefa amin'ny alalan'ireo mpikaroka ao aminay. izay efa nanao fanandramana dia noeritreretinay fa manomboka amin'ity taona voalohany ity dia hahatratra quatre tonnes l'hectare izany ny vary. Torak'izay koa ny katsaka. Ny katsaka izany raha maheno ianareo mety ho deux tonnes na trois tonnes raha misy dia misy dia ny ezaka ho ataonay dia hahatratra efatra tonnes ka hatramin'ny enina tonnes sasany no hovokarina eto izay no ampianarina an'ireo tantsaha amin'ny teknolojia vaovao tompoko. Ny fiofanana izany dia nanomboka tamin'ny telo Novambra ary hifarana amin'ny fahasivy amby roapolo Desambra, izay hisy lanonana izany ahafahan'ny BIT manolotra an'ilay certificat na attestation de stage. Marihina fa hanomboka ny tapaka ny volana Desambra ho avy izao ihany koa ny fametrahana ny vato fototra. Teti-bidy hatrany amin'ny efapolo sy roanjato miliara vola malagasy ny teti-bidin'ny tetikasa Eco Village eto Fihaonana. Raha ohatra sitrapon'Andriamanitra izany dia ny première pierre eo amin'ny tapatapaky ny desambra dia efa manomboka fa ny ezahanay izany amin'izao fotoana izao aloha dia ny hanao an'le lalana ary amin'izao fotoana izao koa moa misy laharam-pahamehana satria amin'le hazo satria ao anatin'ny programanay izany dia tsy maintsy former-na amin'ny resaka hoe âge miracle, le hoe Polonia reo tantantsaha reo, ka io Polonia io izany no efa manomboka mamboly izay izao amin'izao fotoana izao, ary ny Etablissement Robins no partenaire-nay amin'izany.

fikarakarana rehetra rehetra amin'ny resaka administration dia volonté dia esorina Andriamanitra lehibe hoe loto venty ny rano natsakaina tonga aty sur terrain tsika arirarira hoe teto nanombohana fa fantatro hoe mbola maromaro ny programme hoatao eto amin'ny tany sy ny firirina Mba ho lalinao fitahiana sy famonjena ao firenena anie Madasan an fiara miasa amintsika rehetra rehetra. Misaotra tompoko. Madagascar Information vous remercie pour votre visite.